Eje, özüň özüňi öwäýmeseň, adamyň seň bilen işi ýok. Haýsy filmden şu? Hindi filminiň muşdaklary, siz üçin şu gün Söýgiň güýji film barada gürrüň etýäs. Sani? Saňa näme boldy oglum? Hiç zat eje. Oda gaty golaý baraýypdyryn. Gözüm tütse gapaýdy öýdýän. Näme süýtgeşik şu kino. Birinji bilenä adaty hindi filimlerine meňzänok şul. Daže gürrüňlerem örän hemmeçä düşnükli bolan dilde ýumor bilen gürrüň edilýä. Sanidor ýigit parçata baş öwretdi. Baş öwretdi, beýle näme bolalmy şo ýerde. Her näme diýseňem zora zor diýmeli. Sanidor ýigit. Ikinjisem iň esasy zat düşürilen ýerleri. Şol dag etek, tebigat, owadan ýerler hemişe aktualny, hemişe hemme kişi üçin gyzykly. Belli bir döwrüň standartyna gabat gelenok. Meň aýtjak bolýanym, käbir öňküräk gören kinolaryňyza dolanýaň welin şo taýda elleri kerpiç ýaly telefonda aýlanyp ýörendir, indi bir hili gülkünç bolup görünýär. Ýa bolmasa internediň çykaýan döwürleri tutuş kino internediň daşynda aýlanýar. Olam aktualny da. A bärde welin şo zatlaň hiçsem ýok. Şoň üçin söýgiň güýji diýlende bir öz dünýejigi bar, sen aram-aram şony göresiň gelýä. Bilýädiňizmi, şu kino aktýor Sani Dýoluňam, aktrisa Amrita Sinhiňňam debýutny, birinji işleri. Kino örän şowly boldy, ony hemmämiz bilýäs, ikisem ýyldyz boldy. Ýöne tapawudy, Sani Dýol, öňem abraýly maşgalaň çagasy, Dharmendra ogly, Ol kim diýseňiz Hindistanda iň bir tanymal aktýor prodýuser. Haýsy filmlerde bar diýseňiz Mesti zakon, Zita Gita, Ali Baba we kyrk garakçy şo taýda oýnaýan adam. Şoň üçinem Sani Diol kinolary saýlabragam düşüp bilýä. Arasynda pauza edip düşmänem bilýä. Soň kino dolanaýyn diýse gowy bir proýekte girmäne mümkinçiligi bar. Ýöne Amrita Sinhiňki olar ýaly däl. Şul söýgi güýjünden soň gelen şowlulygy saklamak, azap bilen dogam etmek özüne bagly. Aralykda kinolara düşmän goýberen pawzasy kän rol oýnady. Häzir Juhu Çawla Maturi diýip çekýär ýene şolar ýalylara deňeşdirýäň a? Bu zenan gaty yzda galýar. Ho belli bir ýaşdan soň ýene kino dolanjak boldy bul, ýöne uje o diýen kabul edilmedi. Söýgiň güýjini görmedik adamlar üçin uje gyzyksyz bu zenan. Filmde Saniň ejesi bolup oýnaýan owadan nurana zenan bardyr, aktrisa Nipura Roý. Köp hindi kinolaryny görýäs welin Belli bir zenanlar enäň, ejäň roluny oýnaýar-da, biz üçin şolar hemişe şeýle bolmaly ýaly. Ýöne şolaň köpüsi ýaşlykdan düşüp gelýär, döwründe-de kän düşen, ýöne köpüsi şon ýaly uly ýaşdan soň has gowy kabul edilýär. Şu zenanam şolar ýaly. Aslynda şul dört ýüz ellidenem gowrak kino düşen. Serediň, dört ýüz elli sany film nähili azap bul, gözüňize gelýärmi? Hezilmo kino hezillämi ol başga gürrüň, ýöne bir wagtyň dowamynda näçe sany kino bile düşmeli bolýar bular. Aslynda şu hindi kino diýlende arkasynda şeýle bir agyr slow ýok, spartanskiý ýagdaýda düşýärler şular. Daže aýdaly iki müňünji ýyllar top aktýorlar, top filmler, Ne pohyşenýa newesta iň bir gymmat kinolaň biri-de, Londona gidip düşýärler, soň Hindistanda kinony görýäňmi gurjak ýaly ýalpyllap dur. Ýöne sahnaň arkasyny görseňiz-de aktýorlaň işleýşini. Gijijek grimýorny otag, hapaçylyk, öz-özüňi özüň oňarmak ýa-da buz ýaly garyň üstünde köýnekçe tans etmek, oň aralygynda-da diňe bir kino dä, o kinodan o kino ylgap gitmek. Hemmesi, daş Şahruk han, gyzlar, Maturi Dikşit şolar ýaly stoýada işlän dostlar. Başga ýurduň aktýorlary çydamaýa olar ýala. Ýöne, indi welin Hindistanda-da düýbünden başga. Döwür üýtgedi-dä. Aýtýar-a, Maturi Dikşit birnäçe ýyl karýerasynda pauza etdi-de, Amerika gidip ýaşady, soň Hindistana dolanyp geldi. Şo taýda birnäçe aktrisa gabat geldim diýýär. Ýalpyllap dur üst-başy, bir gapdalynda ahranasy, bir gapdalynda kömekçisi, eliňi uzatýaň welin zordan salamyňy alýar diýýär. Menem gapdalymdakydan soraýan, kim bul, men ýokkam, Hindistanyň sungatyna goşant goşdumy, tanymal aktrisamy diýip. Olam Aý ýok birinji kinosyna düşdi diýýä. Indi hä dostlar hakyky öz işini oňarýan aktrisa bilen ýasamaň tapawudy. Bulara düýbünden başga zat gyzykly. Bular şo üst başyny bezäp adamlaň ýokarsyndan seredip ýyldyzsyramak gyzykly. A hakyky işleýän adam üçin şo azaby etýän işi. Şolar ýalyrak dostlar. Şoň üçin azap edip işleýän adam islendik sferada bolaýsyn birek birege hormat goýmany başarýandyr. Özün artykmaç görýän adam özi hiç kimçede ýok adamdyr şol. Janyňyz sag bolsun, sag boluň diňleýäniňiz üçin, işleriňiz ugruna bolsun. Soňky döwür dostlar köpüňiz soraýaňyz menden reper pididi barada aýdyp bermegimi. Men pikir edýän şuny soraýanlar uje habarlymykaňyz diýýän nämäň nämeliginden. Bilemok может meň näme pikir edýänimi soraýan bolmagyňyz ahmal. Edil bilmeýänleriňiz bar bolsa amerikan prodýuseri reperi pididi jenaýata çekildi. Nämäň esasynda? Iki müňünji ýyllardan bäri Ak gijeler ady bile geçiren şüweleňleriniň astyndaky bolup geçen ýaramazlyklaň esasynda. Ondan naçaram adam satmakda. Adam satmak diýsem biriniň gyýbatyny etmek däl, prýamoý adam satmak barada gürrüň edilýär. Şol ir döwürler gulçulyk, kyrnakçylyk, adam satypdyrlar-a kime nähili gerek bolsa. Şolar ýaly gorkunç zatlaň gürrüň edilýär bärde. Hemem şu aýdym-saz industriýasynyň içinde birnäçe artistlary, ýyldyzlary howp astynda gorkuzyp saklamakda, ýa-da karýerasynyň ýapylmagynda, ýa bolmasa ölümine sebäp bolmakda-da şul adamyň eli bar diýip hasaplanýar. Serediň, içimizde käbirlerimiz gürleýäs-ä hiç zada düşünmän, Aý daşary ýurtda erkinlik näme etseňem bolýar diýip. Şu bolup geçen gorkunç wakany Golliwudyň artistleriniň, ýyldyzlarynyň hemmesi bilýär, uje dawnym-dawno. Birem agzyny açyp bilmedi. Eger biri aýtjak bolanam bolsa, şoň karýerasy şu wagt hiç kim diňlenmejek ýagdaýa düşürilendir. Ýa-da uje dünýede-de ýokdur şol adam. Erkinlikmi şol? Ýöne bu ýagdaýa nädip düşdi? Öz halaşýan gyzyny oteliň koridorynda süýräp-depip ýören wideosy internete düşdi. Indi hemme ýerde obşestwennýy rezonans durup gürrüň edip başlandy. Ana şoň esasynda derňelip jenaýata çekilip tussag edildi. Serediň dostlar, häzir şul reper tussag edilip gutarmaýar bu waka. Birnäçe artistler bar titräp gorkup oturan. Nämeden? Şul adam häzir ömürlik tussag edilmeli diýlende diňe men däl pylany agam bardy diýip aýdar öýtýärler öz atlaryny. Olaň badygam toçno zat. Şu wagt hasam aýdymçy zenan Bionse bilen ýoldaşy Jay-Zini garalaýalar, prodýuseri. Gürrüň etýäler, P Didi bilen şular paçti bir adamdylar diýip. Gözüňize gelýämi, birnäçe gün mundan öň şu Jay-Zi bilen Bionsiň instagram sahypasyndan dört million sany adam atpisasiýa edipdirler. Şu wagyt ondanam kän bolma ahmal. Konsertlerine gitmelläli etýäler, aýdymlaryny diňlemelläli etýäler. Düýnki korolewa diýip hasaplanýan Beýonsiň karýerasy, awtoriteti örän ýaramaz ýagdaýda şu wagyt. Nä derejede bulaşjagy belli däl inte. Asylam şu Beýonsi diýlende şuň talandyndan daşary şu kän görýäler adamlar. Serediň, Adel, Selin Dion, ýene-de başgalar byndan wokal taýdan has gowy aýtýan aýdymçy zenanlar goý baýrak alsyn, interwýu bersin, nirde gürlänlerine-de Bionsyny özünden ýokarda tutmaly diýlen kanun bar eken. Şolara şolar ýaly ugraşaýda etýärler eken görýäňizmi? Hudaý saklasyn bolup geçýän zatlar. Indi dostlar men hälki bir tema dolansym gelýä. O gün türkmen reper oglanlarynyň biri bile gabatlaşdym. Studioda otyrka. Onsoň telewizirde amerikan reperleriniň klibi gidip dur. O klipdede nämeler bolýanyny özüňiz bilýäňiz. Olam seredip oturyp menem şular ýaly erkin bir klip çykarasym gelýäda diýdi. Menem waý şular ýaly klip çykarsaň saňa krutoý diýmeli adamlar. Olam hawa edibilsem krutoý diýerler. Menem onsoň sorag berýän. Seň öz gyzjygyň halaşýan oglany bilen daşarda şidişip ýörmi? Olam ýok edenok edip dagyn görsün diýä. Onsoň seň aýalyň özüň şeýdip ýörsüňmi daşarda? Ýok edemizok. Sen özüň etmeýän bolsaň töwerekde hiç bir kişi etmeýän zadyny Erkinlik diýip düşünýäňmi şoňa? Men wejeralyk diýip düşünýän ana şonýal zada. Men za dostlar, şu wastoçny ýurtlaň içinde kliplerde edilýän zatlar şu wagt edilýä biziň klimizde. Ýöne klipde ogşaşmak ýada kupalnikli tans edip ýörmek düýbünden gerekgämika diýýän. Siz näl pikir edýäňiz? Ýa men şonýal garry pikirdemi? Şu edilmeýän zady klibe salmak bul hakykat bolanoga bul bir ýerden biraz göçürmek bolýa. Iň erbedem hiç zada düşünmän. Ýaňky oglanyň özi döwrebap boljak bolýa, özem hiç hili döwrebap däl. Iňlisçe salamlaşmany bilenok. Aýagyndaky Nike Nike diýip gürleýä. Onsoň okeanyň aňyrsyndaky bir klibi görüp, şony göçürip, tipa krutoý boljak bolýa. Ynha şular ýaly oglanlar soň toýa gidip başlasa, pullansalar, şulaň pikirlerem şolaňky ýaly ýaramaz, bolgusyz zatlar gyzyklandyryp başlaýa. Etýän işlerem şolar ýaly bolýa. Ana men şular ýaly zatlara garşy dostlar. Siz näme pikir edýäňiz? Janyňyz sag bolsun işleňiz ugruna bolsun hiç wagt ýalňyşmaň erkinlik bir başga wejeralyk düýbünden başga bir zat.